JSB kan tih ang chi zawng zawng, JSB component zawng zawng hi i private puari a an nei thei vek a chung hian heng khawl ang hi an nei a, heng atang hian i an mamawh hrang hrang ah khan an chhuah leh maithei a ni tih khan e kam hmasa khanin director in ABCI hi a hrilh a, kuari mi lo lei rang tiin a hrilh a ni. Chuan nimin ah director in a i mak tak mai kan beisei loh lutuk in a thu chu a zuk leh thut a. Keini chuan engtik lai maiin a vau kam a ni maw, a tui chhung a ni maw, helaia an lak hi kan duh loh. Mah rau chu kan sawi tawh hi development hna tawk an nia, heng an lak tawh chhuah, lak chhuah tawh sa dah let leh tura ngawr te hi kan duh lem lo. A kal tawh chu kal tawh nise tih khan kan sawi a ni. Engtik laiin nge kan sawi? Tih helaiah lui kamah hian in la se tih anni khan proposal an rawn siam a, ABCI lam in proposal an rawn siam a, a vau kam a mi, a vau kam a mi kan la ang tih khan aw chu chu uai a committee thu hla pawh ni lovang committee in chutiang kan sawi ngai lo tih amah ni mimal ngaihdan kha an sawi a ni maithei a, keini chuan in kha kha kan pum ngai lo. Kan ding e. Aw, kei ka kal a, thalai pawl president ka nia. Mahni kan lo kal khanin nia khami extract chungchang kha chu sawi ka tum em em lo va, an ni chuanin ABCI khan nia proposal chu an siam a, keini khan river bank a mi la rawh se kan ti reng reng lo va, engmah sawi a awm lo a chutiang a mah erawh chu tui chhunga lung zawng zawng an lo hai chhuak a, tha lo kan tih avangin tui chhung khawih lo turin kan request a, nipawm kan khawih lo ange an ti a, sawi lo ang che in a tu ka tawngin an mahni thusawi khan bawhchhe nghal a ABCI ten kan tlan tha leh kha a ni a. Eng tik lai main river veng ami la rawh se tih hi kan sawi ngai lo hrim hrim a, anmahni chuanin e tikhanin thu kan ti kal kan ti kal a, kan sawi kan sawi a DC office ah kan kal a chuan kan heta inspection kan neih leh pawh khanin i river veng ami la rawh se tiin kan thu kha tawp lova, kan thu tih tawp dan chu an lak chhuah sai laiin stock te an la thei nih chuan la se la tih khanin thu kan ti tawpin ka hria, river veng ami te la chhunzawm rawh se tih chu nihla khawlai khawn kawng kan dan ka ring lova. Khulai khuan kan dang a, chuan helai hian chumi thu sawi vak turin kan kal khawm lo va, kan tih tur kha ti mai ila, order ka hal a ngaih chuan hal mai ila. Helai a aw, helai a sorkar lampang nia in zawm viau a, marh chu helain thu sawi ngaithla tura kal khawm kan ni chiah lo a, bawkah chuanin kan tih tur kha ti mai ka ti a.

A chhak leh a han kal ula dartho ram atang a rawn pawh tu luite tui kang ral hlun duh bawk ang. Chu chu nih kan duh lo a ngaih eng tik lai mai hi kan duh ngai lo. I chuvangin Director thu ang khan kal tlang ila, a chunga mi a pezar lo pe tu hi tunge a nih thliah ila, chu chu chu mi chu tunah hian lang si lo a rawn lang si lo a tunge a nih kan hre si lo a chu mi chuan a lo hmuh ve ngei atan.

IBC tena hei he tikawp hian lui dum an thih hria a, hemi kan duh lohna vang hian helai hmunah kan lo kal khawm a ni a, hlalai te leh hnah thianpui te theih tawp kan chhuah a, helai hmunah hianin hnah thianpui tlan a awm a, nakin lawkah ka ngaw mai thei a ni tih te kan hria a, hnah thianpui ten harsatna nakinah hei ai nasa zawk kan tawk thei a ni tih hriat avang lo kal khawm kan ni a, helai hmunah hian sorkarin a. order a rawn chhuah permission a rawn pek la ei hal kan tum a ni a, chumi a chumi tur tan chuan hei ah hnathira inzir hrang hrang te pawh kan han sawm a an nge kan ngai pawimawh saka kan sawm na te a lo ti hlawh teng a an chungah khan lawmthu kha han sawi nghal a ni a, tin kan program angin kal ta ila tunah hianin.

Hetahin ṭiau pah a thu a nawn ta. Hei tlai tuna kan thawng zawng zawng pawh hi engmah hi dah eh dahna an lak kha an ni lo a, khutiang te huan an la a hnah hial nula pakhatin eh nunna chan phah hial na a ni a. Khatrang kan haikal chho pui a, hnah tial a a zirlai pawl te eh Aizawl Hnah Tial Student Union te, MSU leh MZP te rangkaw khan Joint Action Committee dinin tichuan inhma kan han la chho kha a ni a. Tichuan a tirah hian engmah sung leh pai kan nei lo a, Ih inkhawhna te kan han nei ve a, tahza te sanitizer te kan han zuar a, thal te hnena tang ten pawisa te min han pek khawm a, thang atan ten kan han ti chho ve nual tawh a, tichuan court te kal la lo ngai a, court ah te kan han kal chho va, tichuan court ah te hnehna kan han chang a, kan lawm khawp mai a, amarawh chu court a kan chan ah court a hnehna kan chan ringawt a kha awm zia kha a lo nei lo a, ih APCA ho hian in hetilai tuichang hi suasam hrim hrim hi an chak niin kan hria a, ih. Mining lampang atang te pawhin hnah thianah hianin induh ang leh engemaw ang chu puari atang pawn lak tur a awm tiin an hrim chung chung pawhin hetlai lui hi suasam hrim hrim hi an tum a, an chak a, an rawn la lut luh tumin tunah hian an la bei rah an la bei char char a hei. Vawiin hei kan hriat theuh ang hian mining lampang an department atang pawh nilo an hotu lu lam atangin minister te lam atangin.

A parmite hi a kan share hma chu i thlai mawna kan riak dawn a ni. A tul a nih chuan eng tawh kan ti mai ang, Maro chu chutiang tur chu kan inhuam a, chumi nih rual chuanin chet han lak nghal rum rum a, eng emaw han tha han thawh nghal a kan tum lo. Tia sitting demonstration kan eng a, chumi zir chuanin kan hma lakna i awm si a nih loh chuan a dang pawh kan bak a eng ti kha vawi nia kan hriat i tur atan kan han pe tel a, tichuan i. Puinlia hianin ka report a tawp tlat ber atan chuan hei hna biala NGO hrang hrang te, YMA te, MUP, MHEP tih te, Thalai pawl te, MSU, MZP leh ah su te in tang khawpin tiang kan han nghak an han la ho a ni a. Hengah hianin kan za vai erawh khanin lawmthu te pawh kan han sawi tel nghal tihsel a, tikhanin ka report pek thei chu chu chu hi kha nihsela, engemaw inzawhpel ngai leh.

Khami khat thlah ti loin kan thlah ni ta a, khawlaiah heng hi ni tlawm turin helai hi a ni tih ang emaw heng rum zawng ni tlawm turin kan ti a. Amaherawh chu lehlama tlute emaw kal tlangin eh heng hi hmasawnna hnathawh a ni a, kan lama hmasawnna kal tur chho tura hi inngai pawimawh lo a ni maw, min ngaihthah a ni maw tih khan YMA lam atangte khanin eng emaw neuh neuh sawi hna a awm avang khanin eng.

kan siam a ni. Helaia kan mineral resources, kan minor mineral resources hrang hrang hi an mamawh a ni lo. Chu an hlawkna an duh vang chauhin an la a ni tih kan chiang a. Chu an hlawkna chu a tuartu kan nih viau vangin Vawilah hian helai hmun a awm khawm lo thei lo hianin ih kan awm a ni. Helai hmun a min awm khawm tir tu chu hlawkna buk chu heng kan contractor kan Construction company te hian intial hianin kan chiang a, vawiinah hian an hnu nih thawt chuan heng an mamawh zawng zawng hi private pualhi aṭangin mimal hian aṭangin an nei thei, chu chu Director Geology and Mineral Resources Department pawhin a hriat tir dan a ni a, an nih in helaiah observation an nei a, tui dum zawng zawng hmanniah an rawn fang chhuak a, helai an laihhlawhna te. Tut atanga an impawn atang chuan helaia eng thawi hi a tha lo e, kan environment tan a him lo e, ih hemi tel lo hian tih dawng thei a hna hi thawk thei tiin ih ABCI hi thu thei a, chumi hnuah chuan Director aia thu neihna sang zawk atangin Director hnenah permission lo pe leh tura order a awm avangin Director-in lo theih lovin Order khi a siam a lo ngai ta, chu chu huainah hian a tlawm theiin kan dawng dan zel dawn a ni. Tin, helaiah pawh hian dan kal tam tak a lo awmin kan hria a, Minor Mineral Resources Concession Rules chang tih hnuah siam atang chuan atanga kan hmuh dan chuan heng permission reng reng hi a ral neitu Mizo mi ngei hming lawm tur a ni.

nasat ber erawh chu hetianga permission pek duhna intention kan ram hruaitute leh kan sorkar hotuten an nei thin thin hi kan duh lo a, a tawp thlengin kan do dal zel dawn a, he permission nun chhung tur hnimin atanga i sawm tum chhung tih kha a ni a, tunah hian hawi ni tiang lo in i sawm mai fang hian permission hi na nuam si kha a ni chu, chumi chung chuan order hi withdraw a nih loh chuan keini chuan inchang hi kan chhuahsan hauh dawn lo a ni, tui zawk chu ka sawi thei a ni e. Sawrkar in a order a rawn chhuah permission a rawn pek hi kan duh lo a ni tih lan nan an order hi kan hal dawn a ni. President tin ten kan hete lai pawh President leh MZP lam President leh Safety chang a kan Chairman hian a halna an nei dawn a ni.